Opgepasst, opgepasst, eventuell musekalesch Feeler sinn an eisem Podcast bewosst net verbessert ginn. D'Kandidaten a Kandidatinnen an eisem Podcast si keng Sänger a Sängerinnen an och de Serge huet déi Stécker ni virdru geprouft. Dofir, wann Dir e Feeler fannt, kënnt Der e gär halen. Vill Spaass!

Mee da gëtt et net schéin. Dat ass nach méi schlëmm. Nee, ech hunn dat awer elo awer gutt fonnt. Mir hunn ausgeprouft, heemlech geprouft, he? Jo, jo, mir hunn, war deen éischte Schott. Ok. Jo, jo. Gutt, firwat, firwat dat Lidd Gi mir Hope, Joanna? Also, du has e bëssen hesitéiert tëschent verschidde Lidder. Jo, jo. Du has mer och e brasilianescht zerwéiert, well ech gesot hunn, dat ass ze schwéier fir mech. Jo, jo, jo, ech verstinn et schon. Also dass Problem, also ech hunn, ah ech lauschtere gären brasilianesch Lidder, zemools wann se, also et sinn och politesch Lidder, Lénker an esou weider. Duerch meng Fra ass dat haaptsächlech komm, vue si, vue de, vue datt si jo vun do ass. Ah ok. Jo, an dofir entdecken ech Saachen an esou weider. An da schwätzt der och brasilianesch-portugisesch, oder? Nee, ech schwätzen Spuenesch. Mee also doheem schwätze mer Franséisch. Dat huet och domadder ze dinn, datt u sech och meng Fra besser Franséisch wollt schwätzen. Elo schwätzt si relativ gutt Franséisch. Ech ka Portugisesch liesen, plus ou moins, an dann verstoen. Also d'Brasilianer an der Tëschenzäit. Verstinn ech besser wéi d'Portugisen, mee si musse méi lues schwätzen awer och wann net wierklech ganz séier. Wann ech meng Fra héieren um Telefon schwätze mat hirer Mamm, da verstinn ech net méi vill. Ech kréie Saache mat, dat ass vläicht besser. Ok, an dann awer elo dat hei Lidd. Do geet et am Fong ëm Südafrika. Jo, jo, jo, jo, dat ass e Lidd wat, ma dat ass immens bekannt, ech mengen immens. Dat ass ganz bekannt, kennt een esou, mee et weess net onbedéngt jiddereen direkt ëm wat et geet. Jo, jo, jo, jo, jo, et ass 88 gesonge ginn vum Eddy Grant, dee selwer kee Südafrikaner war, ech mengen dee koum aus Südamerika, meng ech Guyana. Guyana, jo. An vläicht wier et och komplizéiert gewiescht zu där Zäit. Als Südafrikaner dat ze sangen? Jo, dat ze sangen. An, mee et ass jo, bon, ech sinn 79 gebuer an ech ka mech erënneren, an den nonzeger Joren ass dat jo awer och immens nach vill gespillt ginn an esou weider. An et huet mer ëmmer gefall. An och well, ech war zwar jonk, mee Südafrika, dat war schonn e Begrëff. An Apartheid war e Begrëff, zemools wann een, sensibel op esou Saachen ass an d'Kanne scho relativ fréi sensibel op esou Saache sinn. Dat huet ee jo och op der Tëlee gesinn, wat dee Regime duergestallt huet. An et war wéi all Kolonialregime, mee dass, geet doriwwer eraus, dass e rassistesche Regime, en Erdréckungsregime, an dee relativ laang iwwerlieft huet, glécklecherweis zesummegebrach ass. An dat war eng Saach, déi mech ëmmer, ech mengen, dat ass eng vun de Saachen, déi och e bëssen dozou bäigedroen hunn, datt ech nach ëmmer méi Politesch rose gi sinn. Ah jo. Iergendwéi geet, ass dat iwwer Roserei gaangen bei mir. Roserei ass eng Motivatioun fir ze handelen. Ja, ja, ja, zum Schluss. Jo, genau. Wann s de, du gesäis dat op den Noriichten an esou weider an du stells der Froen. Bon, an doheem, bon, do war awer, also ech komme glécklecherweis aus engem Haus, deen, net reaktionär ass, dat heescht net super politesch, mee esou Saachen, ass och esou Saache si guer net akzeptéiert ginn an ech hunn dat selwer net akzeptéiert. Esou, ech mengen zemools als Kand ass ee jo, et ass schwéier, also rassistesch Kanner, ech weess net, ob et der vill ginn. Ech mengen, dat ass jo eppes. Gëtt unerzunn. Jo, et gëtt unerzunn. Et ass jo esou eppes Irrationales. Mee et ass jo e System. Jo, dat huet. Dat an natierlech och den Holocaust. Also dat huet mech och ëmmer. Well deemools nach an den Achtcher an Nonzeger Joren, do waren nach vill Iwwerliewender vum Zweete Weltkrich. An dat war nach méi vif wéi haut. An dat sinn och Saachen, déi, jo, déi dech zum Nodenke bréngen. An dann nach aner, vill aner Saachen. An et ass e Lidd, wat ech bis elo nach haut lauschteren. Zemools wann ech, ech trëppelen, wann ech trëppelen, da lauschteren ech ëmmer Musek. Fréier war et e Walkman, elo ass et en iPhone. An dat ass ee vun de Lidder, déi ech relativ oft lauschteren, zemools wann ech, iergendeppes Politesches muss maachen, dat kann dann e bëssen, dat ass jo e bësse voller Energie awer och. Jo, jo, dat ass eng positiv Energie dran, e bëssen Reggae-Style. Jo. Brauchs de dat dann? Also muss dech e bëssen, bass de opgereegt wann s de. Oh, heiansdo sinn ech opgereegt, hänkt dovun erof, wann ech optriede muss. Ech sinn éischter opgereegt, wann ech optriede muss an ech muss zu iergendeppes schwätzen, zum Beispill wou ech net zu honnert Prozent doheem sinn, dat ass e bëssen normal. Mä heiansdo kënnt och vir, wann ech mech gutt auskennen, dann hunn ech esou vill Angscht, datt ech et falsch maachen. Also ech setze mech vläit e bëssen ënner Drock, mee d'Opreegung ass ëmmer virdrun. Duerno, wann et lass geet, dann. Da geet et. Dat ass e bësse wéi Lampenfieber, och wéi Kënschtler op der Bühn, änlech. Wäert warscheinlech e bësse änlech sinn, jo. Virdrun opgereegt an esou, a wa se bis dra bass. Jo, jo, dann. Wann et gutt ass, ne? Jo, jo, jo, jo. Wann et gutt leeft. Natierlech, jo, natierlech. Leeft net ëmmer gutt. Nee, nee, nee. Also d'Concerten net, ech huelen un, esou Optrëtter, politesch Optrëtter och net ëmmer gutt. Nee, natierlech net. Dat, du hues dat jo net ëmmer ënner Kontroll esou, ne? An ech ka mech och erënneren an der Chamber, ech mengen, meng bescht Optrëtter, Optrëtter, dat waren déi, déi ech net geplangt hat. An heiansdo, wann s de eng Woch laang deng Ried bastels an du sees, dat dote gëtt gutt an duerno ass et awer net onbedéngt schlecht, mee Net fantastesch, an heiansdo komme Momenter, do mer iergendeen erzielt iergendee Schäiss, am Prinzip kënnt adr oder esou, fir keen ze nennen, jo jo, oder csv, an dann ass et heiansdo esou einfach, si ginn der de Bengel an da brauchs de nach just drop ze klappen. Jo, maja, du hues jo déi Erfahrung gemaach an der Chamber. Jo, wéi muss ee sech dat dann do virstellen, als klenge minoritäre Lénke mat all deene gréisstendeels Beruffspolitiker, déi soss näischt maache quasi? Jo, du mierks relativ schnell, datt se all mat Waasser kachen, awer och an, dat ass jo e bëssen de Problem vun deem System, du muss zu allem eng Meenung hunn an dat geet jo net. Dofir bräicht ee vill méi Demokratie an Decisioune missten och vill méi geholl ginn vu Leit, déi direkt betraff sinn. Well, mee bon, dat ass schonn eng Saach. Mee dono natierlech, mä mir sinn zu zwee ëmmer a mir mussen zu genau esou ville Sujete schwätzen. Heiansdo passe mer, wann de Sujet, also mir hunn zu ville Sujete geschwat, zu vill Riede gehalen, mee heiansdo ass et virkomm, datt mer net geschwat hunn. Mee dat hat och domadder ze dinn, datt de Sujet vläicht net esou wichteg war. A Wierklechkeet muss vill liesen. Also et ass keng, et ass manner sexy wéi vill Leit mengen. Du verbréngs vill Zäit esou ze liesen, vu Saachen ze verstoen an dono ze iwwerleeën, wéi kanns de dat dréinen an esou weider. Also et ass, du bass jo net do fir déi aner Deputéierten ze iwwerzeegen, well och wann s de se, huele mer un, du kriss se iwwerzeegt, Sou wäerten se trotzdem sou stëmmen wéi virgesinn. Dat heescht, dass se sënnlos, also d'Rationalitéit, et gi Leit déi mengen ëmmer esou de Parlamentarismus dat wier rationell, do wier et wéi eng Konkurrenz vun den Iddien, bla bla, et ass guer net wouer. Dat heescht, wou de Marc an ech do waren an och eis Nofolgerinnen, d'Myriam an d'Nathalie, ëmmer am Hannerkapp hunn, an och déi, déi virun, ëmmer am Hannerkapp Hunn, du schwätz fir d'Leit dobaussen a fir datt dat eriwwer kënnt an dat erhoffs de, datt et eriwwer kënnt. Gi méi Hope. Jo, gi méi Hope, jo, et ass dat. Et ass eng Tribün, wou s de versichs Iddien, voilà, ze propagéieren an och ville Leit vläicht, déi doheem sinn, déi net politesch aktiv sinn, a si missten dat vläicht sinn, An déi mengen, datt se mat hiren Iddien aleng wieren. A Wierklechkeet mierken se, Ah nee, ech si guer net esou aleng. Even the preacher who works for Jesus, the archbishop who's a peaceful man, together say that the freedom fighters will

An dat ass bei eis an der Famill, mäi Brudder ass och esou, meng Eltere sinn och esou, mir si bei wäitem net perfekt, mee wann esou, kléngt e bëssen esou bëlleg, mee esou wann eppes Ongerechtes geschitt, da gëss de ganz séier rosen. Dat heescht, wann een, dee vu senger Muecht Gebrauch mécht, fir anerer, déi net an enger Muechtsituatioun sinn, fir op déi ze trëppelen, dat ass, dat ass warscheinlech och eng. Eng Saach, déi ech am mannste pardonéieren. Also dat ass eppes, wat mech richteg rose mécht. An dat mécht jo immens, immens vill. De Kapitalismus funktionéiert op deem Prinzip, datt eng Minoritéit vu Leit, déi vill Muecht hunn, déi se meeschtens geierft hunn, d'Suen an esou weider, self-made men, dat gëtt et bal net, a si trëppelen op Leit, déi a Wierklechkeet wierklech d'Gesellschaft weiderbréngen. Jo, an da mierks de dat. An dann duerno iergend eng Kéier, jo, am Lycée, ech mengen, ech hu vläicht och déi richteg Leit kennegeléiert, relativ fréi. Vläicht kënne sech gewëss Leit un de Sascha Wagner erënneren, deen no mengem beschte Frënd ginn ass. De roude Sascha. De roude Sascha, esou. E war e bësse méi al wéi ech. Jonk gestuerwen ass. Jo, genau. Jo, ech ka mech och un en erënneren. Jo, jo, jo. Studentebeweegungen, Schülerbeweegungen. Genau, voilà, hie war do wierklech ganz virn. Mä mir waren, also ech hätt mech warscheinlech och ouni hien vläit engagéiert, mä hien huet vläit wierklech dozou bäigedroen. An vue datt en och schonn e bësse méi Erfahrung hat wéi ech, huet e mer och Saache gewisen, huet mech e bëssen ugeléiert, schonn esou well. D'Politik hues de jo am Ufank an den Träipen, mee dat geet duerno net méi duer. Duerno muss de, wann s de Saache wëlls änneren, da muss de wëssen, alleng kriss dat net hin. Et ass kollektiv. Et gëtt kee Retter, deen alleng alles hikritt. An da muss de dann eng Beweegung, eng Partei, wat och ëmmer, eng Gewerkschaft, an da fänkt et un, wat fir eng, mir wëssen all, a wat fir eng Richtung mer wëlle goen, mee wéi packt een et, wéi kritt een et hin, esou, weess de, dat ass wéi beim Schachspillen. Et ass u sech net komplizéiert, mee duerno, et ass schwéier ze wëssen, wat fir eng Vermutung. Obwuel Schachspillen ass vläicht méi reng rationell, nach. Du hues elo gesot, den Engagement kënnt aus dem Träipen. Dat ass net rationell. Dat ass emotional. Genau, et ass emotional, jo, jo. An dat ass wichteg, well soss. Wéi s du sees, déi Roserei oder dee Sënn vu Gerechtegkeet. Jo. An duerno ass et awer. An da muss d'Aktioun kommen. Aktioune kommen. An da kënnt Dir net derlescht nozedenken, wat ass déi besser Aktioun. A du weess, dat kriss dat jo och elo e bëssen mat, wéini seet ee wat, firwat, wou, soll een dat maachen, soll een dat net maachen, da ass net jiddereen averstanen, bon voilà. An da mécht ee kollektiv eppes Guddes oder kollektiv e Feeler. Mee ech mengen, kollektiv huet ee méi Chancen, manner Feeler ze maachen, quitt datt een der och mécht. An da muss ee sech bilden, vläicht och an d'Geschicht zréckkucken. Ech gleewen dorunner, Saache liesen, Klassiker oder och nei Saachen, an och mat Leit schwätzen, dat huet mir och vill bruet. Also esou Transmissioun, esou och mat Komeroden ze diskutéieren, déi méi al sinn an déi der Saache mat op de Wee ginn. Fir mech war dat ëmmer wichteg. A Frankräich och, wou ech Student war, dat ass schonn 20 Joer hier, do hunn ech. Also wann s de sech, wann s de jonk bass an du bass lénk an du wëlls dech. D'politesch Bildung, da géi a Frankräich, well do geet an all Richtung. Du hues jo och franséisch Wuerzelen. Jo, jo, ech soen dat net dowéinst, ech versichen hei objektiv ze sinn, mee et ass wierklech e Land, wat. Dat ass och evident, Medien och bei dir, mee. An anere Länner och, ech mengen souwisou a gréissere Länner, mee a Frankräich op jiddwer Fall, do ass et wierklech an all Richtung gaangen an dat huet mer och vill bruet. Do sinn all Zorte vu Leit, déi och ganz interessant sinn a ganz interessant, also Leit, déi s de kennelierns, weess de, déi erzielen, datt se mat 20 Joer dem den Algerier gehollef hunn mat Waffe kafen an esou weider während der der algerescher Revolutioun. Dat war total illegal an si waren kleng Fransousen, et huet kee se gezwongen dat ze maachen, mee aus Solidaritéit hunn se dat gemaach an dat hätt kéinte ganz schif fir si och ausgoen. Wann s de mat sou Leit schwätz, da sees de der, ok, dee klenge Stress, deen ech lo hunn, well ech muss an där an deng Sëtzung goen, rëselt dech dat wieder drun. Du hues elo virdru geschwat och vun der Geschicht, dass och dech muss bilden an der Geschicht. An dat ass jo dann och eng Passioun vun dir, wat s de studéiert hues, wou s de d'Studien opgehalen has, mee elo hues de nees ugefaangen. Dat ass jo awer och. Ongewéinlech, soe mer mol. Do brauch een awer och e gewësse Courage fir. Ma jo an neen. Courage mengen ech net, well, bon, dat eenzegt, déi, déi éischt Coursen, wou ech dohinner gaange sinn, do hunn ech e bësse geschweesst, well ech mech och fragt, wat wäerten se denken? Si wäerte jo gesinn, also du hues jo zwou, haaptsächlech zwou Kategorië vu Studenten, déi normal, also déi Jonk vun 20 an esou, dann hues de och nach d'Rentner oft. Du hues da déi no der Pensioun, an der Pensioun no hirem Studium aus Spaass maachen an esou. Dann hues de och esou Leit wéi ech, déi net méi esou jonk sinn, mee déi nach wäit vun der Pensioun sinn an déi sech u sech, déi eng Reconversioun maachen. Dat interesséiert d'Proffen och ëmmer esou e bëssen an dat ass speziell. Mee u sech, ech fannen. Dass ech hunn ech hunn ech krut 18 vun 20 a Mémoire, also Streber ne? Dat hätt ech voilà virun 20 Joer wier dat net sou. Motivatioun, Motivatioun. Ma du bass wéi de. Motivatioun ass natierlech anescht wann s de an dengem Alter nees an d'Schoul gees, dann ass et net fir fir näischt ze maachen. Voilà an du bass vläit leider hues de vläit e méi geregelt Liewen wéi fréier. Ech sinn dat ugaangen, weess de, um aacht Auer opgestanen, esou bal bürosméisseg dann an esou weider, weess de. An dat ass gutt. Par conter, dat ass e Problem, et gëtt ëmmer geschwat, et gëtt ëmmer getéint, lifelong learning an esou weider, dir bilt iech weider. Mee do si mer wäit dovunner ewech, well dat, wat s de brauchs, dat sinn zum Beispill Suen. Du muss dir dat kënne finanzéieren. Jo, du kanns net einfach méi mol e puer Joer net schaffen. Neen, a souvill Hëllef kriss de net, Prêt an esou, also, an dat ass de Problem. Also et ass schéin a gutt fir de Leit ze soen, dir musst iech weiderbilden, mee du muss dat och finanziell, do muss de Staat finanziell do do eppes maachen. Ech hunn Suen op d'Säit geluet, esou, bon, dat heescht, ech hunn op meng Reserve gelieft, mee dat geet och, dat huet och seng Limiten. Mee ech hat e bësse Chance doranner, well ech dat e bësse geplangt hunn an voilà, an ech hu Ech hu kee Loyer méi ze bezuelen, esou weess de, keng Kanner méi. Also kick, Courage net onbedéngt, ech mengen jiddere kann dat maachen an ech recommandéieren dat ze maachen, dat ass flott och fir de Kapp an esou weider. An d'Studenten, och wann se jonk sinn, keng Angscht, se si super fein. D'Proffen um Belval si relativ gutt an der Geschicht, et ass just de System deen net esou gutt ass. Wéi ëmmer. Jo, wann een dann e Systemgéigner souwisou scho vun Natur aus ass, da muss een sech do awer trotzdeem upassen, ne? Ass dat just an der Schoul esou, oder muss een sech trotzdeem iergendwéi awer am System, well et ass ee vläicht Systemgéigner, mee du liefs trotzdeem am System. A verschidde Saache muss de dech bécken, trotzdeem, egal wat. Et ass grad, well s du de System wëlls änneren, Dat huet grad domadder ze dinn, dass de am System bass, weess. Mee ech fannen dat ëmmer penibel, weess du, dass esou Leit esou, jo, Dir wëllt, Dir sidd Lénker, Dir sidd Antikapitalisten, mee Dir hutt en iPhone. Weess de, Jong, wat ass dat fir e Bullshit? Natierlech. An ech iessen och Saachen, déi vun engem Kapitalist produzéiert ginn. An dass de. Mir sinn an dëser Gesellschaft gebuer, mir kommen net derlaanscht déi Saachen. Et ass onméiglech derlaanscht ze kommen. Jo, dat ass et, du kanns net derlaanscht kommen. Nee, du kanns net derlaanscht kommen. Du kanns versichen an dengem Alldag e bësse méi opzepassen, mee esou einfach ass dat jo och net. Du muss schaffen an esou weider, et huet net, voilà. An, mee dat ass jo egal, et geet jo drëms sech bewosst ze sinn, datt de System net richteg ass an deen ze veränneren. Voilà, an dofir, Leit, déi an där Gesellschaft liewen, mussen sech organiséieren. A kritt een ee Land verännert oder kriss de dee verännert mat dengem Engagement oder minimal verännert, hues de, hues de Hope, wéi am Lidd. Oder bass de och heiansdo demotivéiert, also, oder? Jo, heiansdo. Heiansdo kann een e bëssen demotivéiert sinn, jo. Also gleeft een ëmmer dorun an heiansdo freet ee sech, Méchs de et richteg? Misst et net eppes, misst de et net aneschters maachen oder eppes ganz aneschters maachen? Mee dat dauert méi laang. Misst eng Revolutioun kommen? Jo, natierlech. Wat och ëmmer d'Leit sech ënner Revolutioun virstellen, ee grondsätzleche Systemwiessel, mengen ech, mir kommen net derlaanscht. Deen heite System ass net méi liefbar a wäert ëmmer manner liefbar ginn. A mir kommen elo an enger Situatioun, wou et wierklech brenzlech gëtt, well de Klimafrost dobäi komm. Dat kriss de net méi réckgängeg gemaach. Mee all déi, an d'Aarmut, déi ëmmer méi grouss gëtt, och eis Regimmer, an deene mer hei a Westeuropa liewen, déi ëmmer méi autoritär ginn, zu Lëtzebuerg geet et nach esou, mee An Nopeschlänner, bah justement a Frankräich, do gëtt op, do gëtt op Manifestante geklappt, op Leit déi manifestéieren, op jonk Leit déi meeschtens Araber sinn. Do däerfen d'Flicken einfach dropschloen oder erschéissen an et geschitt bal näischt méi wéi an den USA.

Dat gehéiert zesummen, iergendwéis sech eng eng Utopie ze hunn vun enger besserer Gesellschaft, wat jo och an der Science Fiction deelweis dran ass. Jo, et ass. Oder eng e Bild vun enger Dystopie. Vun enger Dystopie, vun enger Utopie. Där liewe mer jo schonn an der Dystopie deelweis. A heiansdo si freet ee sech. Mee huet een dann och esou eng Utopie e bësse fir déi fir déi ee kämpft, wou een deelweis weess, datt ee se net oder vläicht net zu senge Liefzäiten

Voilà, dat ass kee Beruff. Dat ass kee Beruff, voilà. Dat ass kee, fir déi meescht ass et kee Beruff. Jiddereen misst politesch aktiv sinn, jiddereen. Duerno, jiddereen mécht et op seng Aart a Weis. Et ass net jiddereen gemaach fir dat. Et sinn der, déi léiwer schreiwen, anerer léiwer schwätzen, anerer léiwer net sou vill optrieden am Virdergrond, mee aner Saache maachen an esou weider. Et ass egal, Haaptsaach et mécht een eppes. Souguer wann ee weess, dass een net direkt dat erreecht. A wou kënnt dann d'Motivatioun hier fir trotzdeem weider ze man Hoffnung Hoffnung ja ja ja Hoffnung okay ja Hoffnung ech menge schon ech stelle mer emmer vir wese an den Ufank vum zweete Weltkrich 1940 hu mir wësse jo wéi et ausgaangen ass ja ja ja mee vill Leit woussten dat mer net an et huet souguer ee Moment sou ausgesinn ewéi wann d'Nazien de Krich géife gewannen an du hues trotzdeem Leit déi sinn an d'Resistenz gaangen sees der putain déi déi haten Do ass Hoffnung, also Wëllen, Wëllenskraaft awer och. Jo, jo, ech mengen et ass iergend eppes derhannert. Ech mengen et si vill Leit déi en normalt Liewe féieren an sech ni virkommen ewéi en Held an esou weider an iergend eng Kéier geschitt eppes an do kommen déi Ressourcen déi s de an der hues déi Déi kommen mat deenen. Méiglechkeeten hell ze ginn oder e Feigen. Oder en Held oder einfach en, jo, e Mënsch, dee seet, Neen, neen, dat dote geet elo net an elo kämpfen ech, och wann s de 40 Joer laang normal gelieft hues. Ech hu virgin eppes gelies, ech weess net méi vu weem, wou et ëm d'Utopie geet. Firwat ass eng Utopie gutt? Well een dohinner geet an wann een zwee Schrëtt Richtung déi Utopie mécht, dann ass d'Utopie och schonn nees zwee Schrëtt weider. Du kënns ni do un. Firwat ass d'Utopie also gutt? Ma fir datt ech virukommen. An Pour da, avancer. genau, an et ass jo och geschitt. Souguer wann Also, s net drukënns. jo, mä weess de, also haut, wann s de krank bass, also dat si Beispiller, déi ëmmer geholl ginn, mä déi awer net, dat si keng Anekdoten, wann s de hautzudags krank bass, éischtens, d'Krankekeess iwwerhëlt, iwwerhëlt d'Käschten, well dat ass jo riseg, wat dat alles kascht. Zweetens, du gëss weiderbezuelt. Et goufen Zäite virun 100 Joer zu Lëtzebuerg, oder e bësse méi wéi 100 Joer, neen, 100 Joer kann ee sou soen, dass de krank waars, bass net schaffe gaang, bass net bezuelt ginn. Sou einfach ass dat. Weess de, dat kann, dat ass eng Fro bal vu Liewen an Doud oder vun Existenz. An dat hu mer hikritt, mir. Also et ass, et koum net vun uewen, et koum och net vun de Regierungen, et ass einfach gekämpft ginn.